Һәм без күрәбез, мәсхәпләрдә анда 20-гә артып торганнар. Әлбәттә, бу бер генә сан түгел, анда 36 да бар, 40 да бар. Яра алыйк, иң таралганы 20. Яра, ни өчен соң 20-гә ул зурайды? Чөнки пәйгамбәребез заманында пәйгамбәребез намазы озын булган. Хәтта Гайша әйтә, син сорамай да аның озынлыгы хакында ди. Озынлыгы хакында сорама да. Шуны матур итеп, озын итеп укыган. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вассалам заманында шундый озын намазлар булган. Пәйгамбәребездән соң табигыннар заманы җитә. Инде халык менә мондый озын намазны укый ала алмаган. Аннан соң бу инде галимнәр иҗтихад кылып, шул ук озын намазны 20-гә бүлгәннәр. Шул ук озын намазны, шул ук озын намазны 20-гә бүлгәннәр. Беләсем, максаты нәрсә булды? 20-гә бүлүнең максаты нәрсә булды? озын намазны мәсәлән әйтик ун жүз укылган мисал әйтәм мөмкиндер тугыз мөмкиндер сигез мөмкиндер унике жүз укыган әйтә алмыйбыз әйтик мәсәлән ун жүз укылган шушы ун жүзне егермегә бүлгәннәр беләсең пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи шушы ун жүзне сигездә укыган сигез рәкат белән озак басып торганнар ә аннан соң галимнәр күргәннәр кешеләр ә, катнашмый башлаганнар, китә барганнар. Аннан соң инде иҗтихад кылып, әйдәгез инде 20-гә калдырыйк, ләкин озынлыгы калсын. Озын һәм төне буе шушы 20 рәкәгать белән эшләгәннәр, укып чыкканнар. Ә бездә хәзер кайтыйк. Бездә ни былай да юк, ни былай да юк. Ни пәйгамбәребезнең 8 рәкәгате белән дә укымыйлар, пәйгамбәрбез намазы белән 8 белән сөннәт белән ни озын итеп тә укымыйлар. 20-гә ясагансың икән, әйдә озын итеп укы. 20 итеп ясаган син икән, озын итеп укы. Алар шул вакытта дәлилләнә башлар. Менә бит Имам Ахмед, менә бит Абу Ханифа, менә бит э, галимнәр бит алар, имамнар, алар бит инде белмичә әйтмәгәннәр. Әйе, белмичә әйтмәгәннәр, дөрес. Ләкин аларны озын итеп укыганнар бит. Сезнеңчә түгел, шапы-шапы-шапы. Нәрсә соң сез укыйсызмы? Сез нәрсә укыйсыз сез? Иң кыска сүрәләр бар бит инде, иң кыска Духадан башлыйлар да, Духадан башлар да, Нәскә хәтле баралар да, аннары кирдән тагы иң кыска сүрәләр. Инна инна тайникли кәүсәр, кул халлах, менә. Менә шушылай итеп 20 тиздән шулыйлар да, һәм шуның белән инде гурланып кайтып китәләр. Менә без тәравих намазы укыдык. Ла илаһ илла, ла илаһ илла. Былай, былай әлбәттә, үзеңне бер кайчан да сабырлыкка өйрәтмисең. Сабырлыкка болай өйрәтеп булмый. Өйрәтергә кирәк сабырлыкка озын-озын басып торулар белән. Субханаллаһ, ла иляха илла. Алла тәгалә безгә хидаяткә күндерсен барчаларыбызны. Баракаллаһу. Әле бу менә бер мисал гына. Бу безнең мисал китердек нәрсә хакында? Намаз. Намаз мәсьәләсе генә. Һәм менә шулай иттереп кеше Рамазан аенда